kugara muchiita communication kwakanaka yeah kobatsirei kobatsira kuti ini as for me hangu ka Yes, sir. konibatsira kuti ndinyasonzwa kuti hapana pane kwatiri kuenda ya pane kwatiri kuenda boera mara adzi kunobatsira kuti chi pane kwatiri kuenda pane kwatiri kuenda maiziva Yeah. so hanzi ndo imponent that's all no ende futi zvinhu zvinongonakidza so communication yes, yangonaka so yes, kana pasina communication ka relationship ka yakatodhama so communication inobatsira kuti munge muchizivana eh, then uzive kuti uyu anofarira chakati nechakati kana maita maproblems akuti uchisolve it kuri kuburikidza kutaura so okay so the question number two is what does trust mean to you in a relationship umm i think trust zvinhu zvinoreva zvinhu zvakandikoshera yes sir kuti munhu ufanira kutrusta munhu wako kana ukasatrust ukasatrust ka mm. hapana mm. kwatiri kuenda hapana kwatiri kuenda hapana because ukasaisa trust relationship ka hazvi zvese zvakafa ukasamutrust chete nokuchingofungira eh. kuti oh. chingomutrustawo okay saka iwe unomveze eh unomvesa eh. unomutrust nditomutrust 100 ko iye anokutrust e eh, anotrust totrustana motrustana mm.
so meaning kuti anokutrusta just because kuti your loyal kana kuti anongo like yeah tell me eh takazvimirira hangu im loyal oh you are loyal yeah andozviziva so what about your your partner izii loya unobvuma here kuti ah, patina wangu anondida zvoda andotozvibvuma 100 because kana achindipa communication ka yes, respect necare ka yes, aiwa hazvo zvangu zviri kufamba zvichiendeka zvoendeka mhm.
right so eh, tiri papo so eh, mafanzi ada kuziva mm. kuti iwo nevakomana vangani Ah, ndiwani.
Chokwadi here? Ah, ndiwani. Chokwadi kuti une one. Ah, ndine wani. Une one. Ende wakatozvipira. Ndakatozvipira. Oh. Saka sei une one iwe? inga kaona kuti kuita kukombana kwawanda ka mm. doesn't mean kuti unopisa stereki
pane rimwe girls rekuti ukaona richiaproachwa nemoboys ka this means kuti ari kutrain so kweyose tell me ipapo ndoda kunzwisisa kuti kuaproachwa nevakomana wobva kupisa here kana kuti kutoflopa zviri patwo zviri patwo mm. kunenge kuri kupisa eh. same time ungojiflopa kumwe kwacho mumwe munhu anogona kungoti aienda kusikana yes, yes, onoona kuti ah, unotipira magengi ake kuti haa ah, apa kapa yeah. two minutes zvotoenda oh. so kwana vakuuya ka mm. and isusu magirls ka tikaona vakomana tinoda kuvhaira kuti Ah, ndokupisa because vakomana vakuuya kwandiri nditopisa nditopisa so iwo kusvika zese ndremaboys manje vanoona vatoona kuti uri chipi ka unokasika kuzviitira zvinhu zvako unokasika ukanga kuvhengedzera mbichana saka vanobva vati au endai voteera se vomhanya omhanya then wojira fast indojira fast Uti ah, ndiri kupisa Ah.
ende futi ka ndichitopa pressure ma- ma- mafriends angu Eh, kuti aiwa ka ndiri kupisa ende futi vanogona kuuya vanhu vanenge vakati o mm. vanenge vaneti big Mm. kuratidza kuti aiwa zve pese unogara unenge ka- kana kuti saka ndiri alright kuitira zve. eh, before that ndoda kuziva kuti muye wamupesa waka- wakamudiri inini ndakangomudira zvaari zvaari
chokwadi here ichi anzi akadira mupeso wake zvaariandiziyangue kuti is it true or she's mm. lying okay so havana kana mari havana kana chii zviro zvavana kana mari pane umwe asikana anodira mumafesi mari Kuzi vamwe vanomu- vanodirira nzava yanopisa vamwe vanomirira kuti hanzi is handsome saka Ah, what the fuck eh vari Hanzi murume wese ngairese i think wakambonzwa that song hanzi murume wati wati wati nini so alright the next question is going so tiri pamafriendship apa Mm. eh, what makes a good friend in your, option, eh, in your opinion yo semafungiro ako
ndoona kunge secret kuchengeta secret what ya ende nekutrustana kuchengeta secret ya masecrets keepers
amana mm. jesu akaitwa sei but izviriko here kuti anzi kuchengeta secret ah, i don't think so bcause wako unoudzeiwa newake wanotrust you see zvipa two mm. mm, nogona mm, pane mumwe friend yokuti haiwoka aufe wakafa aufe wakafa like childhood friend yes sir okay okay munhu wakabva naye muchiri vana mm. unyasoona kuti wakamudza secret ka kuti zvakadai zvakadai mm. unonge uchiyemutrust kuti haatese
saka ko challenge wakwambofesa mafriendship
Ah, nani a friend of mine yes sir. tell me ndoda un- Ah, saka Yes, sir. ndaimbodheta mwe mukomana ka eh, tobva tanetsana ungoziva mafriends obva vati "Me- mudzewo kuti sorry chichichi eh. zvakanganisika Yeah. obva atotaura taura bhobho ndakuzongoti ndabata foni mukomana Mm. vanhu vakutodanana
uti apa aidananana nepfriend yako nemukomana wangu ka friend yangu ine Dada, friend eh, ne- nemukomana wako akatonomu ndikondaiti friend yangu ka Yes, sir. ndomuudza zvese and then akatanga kuti anzi hapingi haasiyana naye kuma kuchikoro kwaaruku My way. anobuda achi- achidaiswa idaiswa You know, you anoclubha know what hausi wega even ini ndakatombofisa that situation Okay. nemumwe no wanetolinga naye ini zvekutodaro zvotodaro waize and eh, like problem yandefesa in, in relationship iyoyo kana chi ndaimuudza iye Mm. but pandakazonzwa kuti ndaikonzeresa ndiye anenge achikonzeresa mufunge ah, mana vano- vano- vanowana tsitsi Ah, hmm. vanowana tsitsi Right. ah, alright so

Okay, okay, thank you so much, uh, Cinema Taker. Uh, this is the local lens podcast live outside Maizia. Anasi tiri kunze tichimbotepenyura handiti. Uh, tine the very famous producer anozikamwa mumash west chinoye. Uh, zita rake achataura ega. Ndakataura ini ndatanga ndariga handiti. Saka anofanira kutaura ega handiti. How are you my guy? What is your name? Yo man, uchase kupapatiwa.
I'm good. Uh, vanoda kuziva kuti ndinani nhasi in the local lens podcast live.

so right self care and ne self love how do you prioritize unozvikoshesa sei how self care um, ini nangu ka yes uh, takateerera iweyo zvako zvi zvinotoda zvinotokudzwa zvinhu zvino- zvinodiwa zvinodiwa kuti unge une self care eh, nese- uzvi- munhu ngaazvide so ngazvide Mm, mazuva mashowa maya munhu zvide oh life is too short Ah, life is too short. zvazvekufere aiwa okay so anzi munhu ngazvide maiziya uh, Yeah. mawedzi makuru from pingi ene meno zita eish papo panomubaizira so right so the next question handiti Um, what the best advice you have ever received about relationships or friendship? The best advice you have ever received?
ndeyekuti zvonizvo ini kumarelationship yes sir.
eh, advice yandokwanisa kutaura ka Mm. ndeyekuti zvonizvo usateerere vanhu musateerere vanhu usateerere vanhu trust the person wako eh, trust kwazi wakataura zvino ukatedza zvinotaura vanhu ka yes sir.
unopedza nyika yese uchiita sei chitobva pana ningi wabva pana ningi woenda pana ningi ehe saka usatirire vanhu saka iwe trusta munhu wako trusta munhu wako chakananga chakalai mm. ah, amana anzi musaterere vanhu uko kunze uko trusta munhu wako maizia ainini cinematic nanditrust zviri easy maizia okay so the next question handiti eh, ah, unoda chiipingi maquestions akawandisa panapa munonomapedze okay so waiting for the next question um, how do you handle iwe anditi let's say kana kuti madrift anditi nemadistance tambozvitaura before mm. so vanhu vanoda kuziva futi can you repeat your kuti ipapa tinopedzisa kutaura question wise
distance kumarelationship mm. mm. kuti
how do you handle unozvibalansa sei eh ini ya chinongodiwa ka pa communication yes sir trust mm -hmm.
eh, respect mm -hmm. ne care okay I think... so tine distance yatotora kuti lese kuti vanhu vembodanana kubva varambana but vane distance between the two of this vatodrift apart why is it so how do you handle that iwewe kuside kwako nemunhu waramba or a friend or maimbotamba mese or hapetamba mese
hapana kana kuzombogadzirisana ah, kana pari pafriendship ka eh. asi kana pari parelationship yes mokwanisa kudzokerana eh tokwanisa kudzokerana what about inini maybe ndakatokuita zvimwe zvinhu zvakatoipa unondiregerera zvichienderana it depends nemaitiro avaita what about ndakuchita ya some somehow munhu anoregererwa ninayo kuti mm. woza kunyengetedza chichipa zinokochita munhu wako alright no no kuchita urozonzona ne 10 more girls but still unoramba uchingondida ndakuregerera ndakupa mm. first chance yes, ndozokupa imwe second mm. ndakazokupa mm. imwe second ka ziva kuti last one apasisazonzi potsi piri tatu ya ndopera pathird ozotombopiwa first wakanya futi mara anzi musabaiziye vamweasabaiziye eh. okay okay okay okay okay alright ko valentime kusvika ke
Mm, kwakaipa magifts nemaflowers muchaendese
hanzi zosvika kuda Eh. maflowers ka chitofanira kuchigara january Ah, Eh, wotozongochitemirwa maflowers ako apana usanodyare usanochigara Ah, aiwa zviri right okay so how do you handle heartbreak heartbreak unoihandle sei Ah, ah, ini- zvakangofanana nemadistances atambotaura before ndi- ii, heartbreak yaoma unobotanga uchichema unobotanga uchichema ochema ini ndaku pamwe music inombondikula ah. down
music ndoine kukula down ah music eh, ini ndade kuzoona futi chat apa ndingu ndakapina kachati riri kumusoro both jt hanzi chati takapina ah, oh.
saka anomboisa eh. music saka tozombopinda online zvemadays alright what about rejection how do you handle reject eh. mm, chinja kangooma
chinja ah. wamborejectwa before

usina kana kuti haichabuda aunaapanakana risini yeah i understand i understand okay so ndapi mashoko amungada kusiyira vanhu vari kuita zvemujolo kana kuti mafriends e eh, maadvice amudowa e eh, ndezvekuti mjolo ngauitwe mukurudzira mjolo ngauitwe butndikurudzira mjolo ka uchiitawo nemunhu wanandi sawanze vanhu kwete kuura aiwa musahure kuhure hakuna zvakunobatsira ah, kana ukoda munhu eh. weye waanika eh. gara nemunhii ah, kana kuri awati akuenda pamafriendship apa eh. kana musikana eye angava mukoma nemusikana mm. akubhaizira kata off kata munhu yeye off usiyana naye zvachose because ukada kumupa haisi relationship yekuti first chance kei

anoda mujolo ini anoda mujolo yes i goodbye goodbye tosangana muchirongwa chinotevera maizia